Язулар менә тәрҗемәсе язылу менә инде мохыды үзе. Ничәнче ел ул? 1382-нче. 1382-нче. Шуңа күрә инде без э, дөрестән дә дип әйтәбез, үзебезнең авылга менә шушы даты туры килә дип әйтәбез. Авылга исем кушу әйтеп үткәнчә бу инде безнең Булгар чоры именно э, монгол империясенең Болгар дәүләтен басып алу чоры, шул чорларда именно болгарлар, болгар дәүләтеннән безнең Камының именно бу ягына күп кенә халыклар уже изүдән куркып дип әйтик инде бу якка күчә башлаганнар. Менә безнең авыл белән берлектә Солтан авылы, Намда күрше Тегермәнлек авылы һәм башка авыллар тоже шушы чорда барлыкка килгән.

Нең э, борынгы элеккеге семьядан килгән китабы булган, ул элеккеге гарәпчә язылган дип әйтәбез инде. Чөнки ул укымышлы не булган, аларның семьялары, аннары укытучылар безне укыткан укытучылар да әле. Менә шунда э, китапның бер почмагына язып куелган иде дип әйтә Гумар абиның аның китабында да шулай язган инде. 1367 нче елда Агамкол белән аның улы Хуҗамкол һәм тагы да берничә гаилә Күгәрчен авылына нигез салган дип. Безнең Күгәрчен авылына нигез салынган дип атыйбыз инде, менә монда безнең чишмә чыга, хатын-кызларыннан да кер чайкый торган чишмә дип әйтәбез. Хәзерге вакытта әллә нәрсә бит өйдә җылытсалар да, элек анда инде хатын-кызлар кеше Менә шушында именно иң беренче килеп төпләнеп утырганнар Суша елгасының, әгәр дә без карасак инде сул ягы. Бу якта әле бер нәрсә дә булмаган ул чорда. Шуша э, минем авыл турында әйтәсем килгән. Ә авылыбызның инде э, мәгариф өлкәсенә килсәк, мәгариф өлкәсендә тоже безнең авылыбыздан чыккан бик э, данлыклы кешеләребез Зәйтевләр нәселе, ансын менә монда итеп әйтеп кенә үтәм. Аннары инде карас менә монда безнең авылыбызның игелекле нәселе. Менә Зәйтев Ризаттин Мөхәммәдҗан улы бу нигез менә хәзер безнең директорыбыз ларның йортында булган 1885 елда Э, авылыбызда ачылган инородческие училище дип аталган. Ягъни инородческий булгач, рус теле булмаган дип әйтәбез. Чит тел булмый инде ул. Рус теле булмаган фәннәр укытылган. Монда э, дин сабагы укытылган һәм башка төрле э, рус теле, татар теле дип әйтәбез, башка грамматика укытылган. Менә бу Ризатдин Мөхәммәдҗан улы Зәйтов Белемле, Петербургта белем алган, бик белемле кеше була. Аңа даже күрше авыллардан да урысча өйрәнергә яшәр генә түгел, зур-зур кешеләр дә килгәннәр аннан белем алырга. Чөнки русча белем ул вакытта инде Күпмедер күрәсең, тугызынчы гасыр ахыры русча белем кирәк булганлыктан, монда аның менә язылган ниләре дә бар. Беренче 21 укучы булган, мәсәлән, 1995 елда 21 укучы, анал тикшергә килгәндә ике укучы булмаган. То есть ел саенда менә монда инде аның бөтен нәрсәләре дә безнең язылган. Менә бу безнең мәгариф өлкәсе. Аннан соң инде күрәсез, хәзерге вакытта безнең урта белем мәктәбе. Тагын нәрсәләр әйтәсем килә? Монысы инде безнең сугыш вакыты, сугышта ветераннарыбыз, ветераннарыбыз, хәзер инде ветераннарыбыз калмады. Ветеран әбиләребез генә берничә Монда китсәк инде безнең авыл советы төзелеше, авылда күмәк хуҗалык колхоз урнашу, гражданнар сугышында катнашучылар һәм инде күрәсез бу авыл советы колхоз рәисләренең фото рәсемнәре беренчесеннән алып ахырына кадәр. Э, монда безнең авыл э, лыбызның күрше тирә булган атамалы урыннар. Атамалы урыннарыбыз безнең бик күп, аның буенча инде китапта чыгарылган. Балалар да аның белән бик кызыксына, чөнки күңелле, э, исемнәре үзенә күрә бер күңелле, матур авыл тирәсендәге атамалы һәм э, инде безнең авыл тирәсендә юкка чыккан авыллар турында да күпмедер дәрәҗәдә мәгълүмат бирелгән. Менә монысы шушыны да кисәк инде моннан барыйк. Безнең бөек халык һөнәргә махир халык. Чөнки күрәсең инде Күгәрчен авылының бу төп хатын-кызларның төп шөгыле дип әйтсәк тә ярый шәл бәйләү. Хәзерге вакытта да әле күпмедер дәрәҗәдә бәйлиләр. Менә монда инде безнең именно шушы шәл бәйләүдә башкаручы хатын-кызларыбыз чөнки аны баштарак инде Сарык, аннары куян, аннан соң кәҗә мамыгы, чит җирләрдән бит әле алып кайтып, ул вакытта спекуляция үзегез беләсез. Шулардан качып, нитеп йөреп, э, мамык ташучы хатын-кызларыбыз, шәл бәйләүче э, хатын-кызларыбыз дип әйтәбез менә алар. Менә монда иң беренче э, шәлләрен читкә. Һәм шәл бәйләүне инде безнең укытучыбыз Чистайдан алып килә. Шуннан соң 1913 елда, по-моему, Зәйтүнә апа, шуннан соң менә Зәйтүнә Шәрәфиева андагы язып куелган 1903 елда аның күрсәтмәсендә инде именно безнең авыл хатын-кызлары шәл бәйләү белән мавыга. Төп шөгыльләре. Шәл, косинка, күрәсең, носки, бияләй, болар инде Второстепенный гына дип әйтәм основном шәл бәйләү. Менә монда инде күрәсез. Бу шәл бәйләүнең төп кораллары. Төп кораллары. Монда инде безнең монсы э, бу туку установының запчастләре. Туку установы юк, но менә күрәсез, менә монда менә барысы да менә
Аның рәсемен нитсәң тапсаң җыерга була. Кулың оста сине. Шул менә бу инде безнең әйтеп үткәнчә, монысы инде безнең авыл бөек күренеше кыскача гына ясап куелган.
Ни өчен күгәрчен булды инде бу? Күгәрчен менә шушы Авылга нигез салучы Амкол бабай белән әйтеп үткәнчә хуҗа Амкол бабалар э, алар инде карап барлап чыгалар. Ул вакытта бит инде урман һәм именно безнең Суша елгасы, Инеш, э, э, Шишмә менә бу Шишмә акканы ял итеп Сөйләшеп-нитеп утырганда инде Хуҗанкол баба, шушында урнашып калыйк мәллә, агалар дигәннән соң, оланнар дигәннән соң, ну, исем кушарга кирәк, бер авыл бит инде, исемсез булмый, дигәчтен, мин чишмәгә күгәрчен чөймә төшә. Аны ул әйтә инде, димәк, Хуҗанкол, Агамкол баба, нәрсә ди, күгәрченнәр, алар бары тик күбесенчә кешеләр булган җирдә генә Яшиләр кешеләр булган җирдә төшәләр дип, шуңа күрә инде әйдәгез Күгәрчен исеме кушыйк дип, менә шушы Күгәрчен нән алынган исем. Инде төрле шагыйрь ривәят инде, ансын әйткән әйтмәгән белмибез инде. Ярар икән, кыскартабыз.
Кыскартабыз, монда нәрсә тагын нәрсә әйтәсе килә, ул монда сөйләргә күп. Кирәк булса, елмадан табып